U għal ġimgħa oħra qegħdin hawn għat-triq tagħna, il-Ħadd it-Tajjeb ħbieb tagħna. Ġara. Imqosra fl-aħħar. Jekk. Sħana xemx u allura qedna niġu f'post turistiku. Tikdeb għax inti ma tħobbiex is-sħana xemx u s-sajf. Jaħdu ma rakkax li li nobodu, zissa dna rajt. U fil-fatt qegħdin fit-triq it-turisti il-Qawra. Dit-triq tibda mill-Buġibba tibqa' sejra sal-Qawra. Imma qegħdin fil-parti. Komostas.
Tal-Qawra.
U l ħana ta' ma' persuna interessanti ħafna, ej, ej. Emmot, ah, fil-ħin, fil-ħin, aħna naqra tard, propja. Ħana raw naqra il-test tal-identità, inti issur Jean Fred? Min?
U oh, għax għalu li jħob iċċajta, eh? ħana naqra, inti fil-Fitness Awards ħat il-runner-up bħala most impressive. Most improved.
Improved. Għalli moħħi. Impressive noħodha wkoll. Vjeru.
Eh, issa, li jmiss. Inti tistudja il-psikoloġija l-università. Il-pima tinħass.
Psikoloġija, ma bil-mat laqqas, psikoloġija. Issa, ma nafx.
Eh, Tipo, jissa fejna minn bil malti jiva. U fl-aħħar, inti toqgħod il-qawra, triq it-turisti u tajt illi for better or worse, il-qawra u kollox. Jina meċċej ma nafx minn fejn ġabuha, ma nafx il-mira tisemmu. Oh, oh, kollu kemmu. Aħna li ħa nagħmlu ħa nkunu qed induru dawra l-qawra biex naraw minn għajnejk x'jogħġbok u ma jogħġbokx iktar postijiet importanti. U biex nibdew bdejt innappropja fil-pjazza u l-knisja tal-qawra. Ekku. Se xtajdinna dwar hawn? Eh, la qegħdin fil-knisja hawnhekk tista' tgħid eh, tfuliti għal min niltaqgħu hawnhekk iċ-ċentru. U l-pjazza, semmejtilkom lilha u bdejna minnha għax kull meta kun irid niltaqa' xi mkien ma' sħabi fil-Qawra stess, il-meeting spot dejjem hemmhekk tkun għax miftuħa, għax hemm il-veduta, għax jgħaddu ħafna nies u mdawwra b'ħafna ħwienet. Tqisha l-ewwel pjazza li bil-madum, bil-madum hu hekk qisha. Hija komda ħafna l-wheelchair di biex niġri fuqha. Eh, tara. Jiskidja u jidri f'tiegħek.
Kollox xi biss. Pjazza

Ġifieri tara ħafna tfal kienu jiġu jilagħbu l-futbol hawnhekk u qatt ma qatt ma jkeċċuhom hawnhekk, ġifieri waħda mill-aktar affarijiet li U kif kontu tagħbu l-futbol bil-karozzi fin-nofs? u hija kienu jkun- kienu jifqu l-karozzi u dak iż-żmien. Eh, Kienu jgħalqu bil, eh. you know. Eh, eh, eh, eh, ma kien- ma kienux ikun hawn daqshekk karozzi. Ifhimni, fil-ħin tal minn ixtert. Aħjar ma ngħid xejn qabel ma. Ma tkun konfermat. Imma eża ħanejlek minn xi xtieq tiftakar għadi.

Kull meta nkunu ħa niltaqgħu bħala ħbieb jew hekk Buġibba jew il-Qawra jew San Pawl, dejjem nispiċċaw hawnhekk għax tipo isa go to place, veduta, mdawra bl-istabbilimenti, jiġifieri. Fejt mur issib? Mhux hekk, fejt mur issib, jekk tfittex issibu.
Ġifieri hawnhekk tiġi tixrob xi birra jew tikol xi ħaġa. Sewwa. U mbagħad jieħdu ħsibu wara. Dik u mbagħad tittaħarqu. Mhux hekk, mhux hekk. U hawnhekk ħammorru fit-tielet post tiegħek. Eh, mhux hekk, mhux hekk il-park.

biex nalqu dil-mawra tagħna fil- Awra, awra biseb, għajna dorna ftit, mhux ħasib. Ġibni għaw, għaw daxin għawrajna.
Mela hawnhekk din l-erja kollha eh, huwa parti minn proġett Richard Davelt tal-Kunsil minn nista' nifhem jgħidulu l-Millennium Gardens u parti minn dan il-proġett kien propju dan il-park Dal-park huwa parti minn proġett ukoll kollaborazzjoni bejn il-Kunsill Lokali ta' San Pawl u Bulletproof. Minn għalija jgħidulu Project Robin Hood, ikkoreġuni. U Ejja, daw dettalji.
U iwa, eh, u insomma, eh, dan huwa park outdoor, jiġifieri jitrejnjaw barra n-nies L-ewwel nett tagħmel kuraġġ in-nies li tara park barra kemm taqbad tippruvaħ u titrina dak il-ħin. Isa aktar hemm aktar inċentiv milli toqgħod ħallas gym membership pereżempju. Ġaqti franka ħol flus. Eżatt, eżatt.
Le, mhux hekk. Training eh. isu isu daqsxejn akrobatiku. Mhux hekk ħafna moviment u dik hija waħda mir-raġunijiet għalfejn Għażilt li parti mit-training tiegħi jkun propju hawnhekk jgħidulu calisthenics l-isport propja. U dik hija waħda mir-raġunijiet li għażiltu minħabba li jinvolvi ħafna mobilità. E, għax ovvjament waħda minn nuqqasijiet tiegħi hija mobilità, allura għażilt sport li qisu jibbilanċja u jgħin inżid il-mobilità tiegħi. Għenek fil-verità ma għenek l-żmien. Għenek ħafna fimni kol mili għed sport taħseb xi sitt xhur. Ġifieri komparat ma' atleti oħra milix ħafna, però diġà qed nara differenza kbira u Dan dal-isport dejjem għandu xi ħaġa ġdida li tista' tipprova tagħmel għax hu għandu qisu progression. Ġifieri? Isma, jiena. Sorry, sorry, sorry, sorry. Nistenna il-coach tiegħek. Ej, wiwa.
Dejjem connection għax.
Dejjem tard il-coach. Eh, Always late, Ricardo.

Grazzi ta' simpatija tijak u nawgurawlek f'dan l-sports u kol.
Thank you, thank you.
Grazzi jintom tal-li sedintu.